Үтүө күнүнэн доҕоттор! Бүгүҥҥү влогпар миэхэ ураты соҕус видео тахсыаҕыт. Тоҕо диэтэххинэ, мин олус өр толкуйдаабытым. Бу үөрүүбүн кытта эһитини кытта үөрүүбүн эһитини кытта үллэстибин дуу, суох дуу диэмин. Ол эрэн мин биир видеобун уһуллум уонна маны көрө олоро була халаатым мин үллэстэргэ санаммыппын. Сөп. Бу миэхэ туох эрэ маннык баар сөп. Бу буоллаҕынан видеоны кытта Дьокуускайтан кэлбитэ айанна уонна туох баарын көрүөххэйиҥ сөп. Алыха бастакыта бу хаһан эрэ эрэйэн хас сыл буолла? Сүрбэ биир сыллаахтан быһары маннык бүрүллэн көппүттара буолла.

Баарк, хабыс саҥа курдук хата сылдьыбыккын дии. Мин чарааннарым кэллилэр мин иһиттэрим миэхэ Бу иһиттэр мин эбэлээх эһэм Хайсаарга дьиэлэригэр турбуттара. Онтон биһиэхэ кэлбиттэрэ. Уонна то биһигини кытта тэбистиҥ аны ири дойдуну көрө сылдьаллар Ити бастакы хорооном буолла. Мин оҕо ааспыттан бу ининэ баар буоллахтара дии бу чорооннор. Ол иһин мин төрөппүттэн тэҥҥэ улаһаппыт оҕо ааспыттан хата кыдьык көрөн улааппыт, бииргэ олорон улааппыт

Улахан кураҥҥа кириэхэ. Хас саастаахтарым мин этэр кыам уһу? Билбэппин. Ким дебиттер? Ол гына мэн бийи олох олон тухары диибин. Куруук бааллар. Эбэлээх эһэм дьиэлэрэ музей курдук этэ. Биир өттүттэн холобур бу хевискэ хөвүс саҕана дьоннор бары хурустаал мунньаллар этэ буоллаҕына мин эбэлээхпэр хурустаалары булбакка Онон запуск кем улахан баһайыта уонна туох буфеттарга туспа хрустал иһит турар хрустал даже икки маннык буфетка турар этэ ону тэҥэ олус элбэх фарфор баар этэ олус элбэх олус элбэх фарфор араас фарфор ол тарҕанаһын сыпыт иһтэр хомуустар бааллар этэ чайный сервистар били улахан суповой набордардаах ону тэҥэ буолаанан бу мас уонна туос иһиттэр хахалы иһиттэр элбэхтэр этилэр уонна эһэм бэйэтин оҥорбут бу скульптуралара даҕаны туохтара этэй чороонноро эмиэ сервистара курук элбэх баайта уонна бэлэм дьиэлэргэр дьоннор кииртэхтэрэ эн били график музейга баар курдук буолан хаалаллар этэ ол иһин булары бу оннук кэрэҕэ улааппыппыттан мин бэйэбин дьоллоох киһи дэнэбин уонна Оҕо ааспыттан кэрэни кэрэхсииргэ үөрэммитим. Ол иһин ону мин оҕолорбор тиэрдиэхпин баҕарабын сөп. Ону билиҥҥи туругунан холобур эһи бэйэҕит эмиэ коллекцияҕытын хомуйан саҕалыаххытын сөп буоллаҕа дии. Аныгылыы билим быһыылаах чорооннор да элбэхтэр, уустар да элбээн иһэллэр. Ол иһин хайаан даҕаны бу төрүт төрүт бэйэбит иһиппитигэр хомуоспутугар тардыһыаххайыҥ.

Бу барыта-буота көрсө туос иһиттэрбитин аныскыга көрдөрүөҕүм. Барытын хомуйаммын аҕалбытым. Уонна чакырачааннары көрүөхпүн. Билбиттэрэ эбитэ буолуо да бу чорооҥнор уустара Кинилэри оҥоро туран да хаһыаттара бу бачча ыраах айаннаан кэлиэхтэрэ диэн Оо, чуккурушка! Мантыкабын хата бырастыыр өйбүн Бу өссө Дьокуускайтан барыахпытын да бараары сырыттахпытынан алдьаммыта. Атаҕа маннык тостон хаалбыта. Туманы абарахтыахха клейден каһия. Оны бу кыратык хайдыбыт этэ. Тып болар булаады. Хас.

Хайда эрэ хатамматахтары куруук биһэ хааллар этэ. Ол биһэ хабылланан маннык чорооннор хаалбыттар этэ. Уону то бааллар. Бу маннык холобура маннык чороону буллаххатан бу үс атахтаах буллаади туой чороону бу Дьокуускайга оҥорор этэ Маяковскай улуусатыгар дьиэтигэр ону маннык чороону холобур иһи буллаххатан бу Николай Харапов художник керамист оҥоһуга Кыаналаах киһи куһаантан күлэр худуоһунньук олохтон туораатаҕын аайы кини оҥоһуктара сыаналара өссө үрдээн биэрэллэр диэбит курдук мин эһэм суох буолаатын кытта мин көрбүтүм биллэриилэргэ атыыга элбэх маннык араас чорооннору аҕыйах оҥоһуктары буолланан дьоннор үрдээҕин үдү сыанаҕа атыылаан саҕалаабыттара Хомойу хойон биһиэхэ оннук аҕыйах. Манна тылламмат. Сэ. Бэрэ бу ким эбитэ буолла? Эмиэ. Ней. Аны маннык.

Бу былаанын аныгылыы оҕосчороон одьоһурук бүтүүтэн хаалбыт эбит дии. Бу мин төрөппүттэрим ыал буолбуттарыгар бэлэхтэммит чороон быһыылаах этэ. Бу били станокка оҥоһуллубут чороон сөп. Оһуордарын көрдөххө. Онтон бу илиинэн оҥоһуллубут оһуордардаах. Сөп. Оҕото бу чороон

Бу кэллэ. Аны от күөх өҥнөөх. Бу маннык улахан дьиҥинэн чороннор эмиэ бааллар этилэр, үс атахтаах. Опоноох ойохон биһиэхэ оһох оһох буоллаахар оһох буолан хаалбыт. Бу маннык кыракыйдар эрэ хаалбыттара. Чэтин, бу хаҥа чороон. Хана чороон ди. Ты хаҥа чороон ди деме бааллар то мин эме кыра-кыралаан онтон онтон хомуйталаабытым. Оларын өтөөхпүн. Хантай көрбүтүм бу чороон. Ээ-һуо хаҥа чороон буолбатах эбит. Бырастыы гыныҥ, биэн сэттэ сыллаах чороон эбит. Бу манна суруктаах биэһэн сэттэ диэн. Бу. Чэтик көстөрүнү? Ускуору. Ноо кэллэксэ биир. Оҕом эбит ол олоду. Хайдах диир мөтөл? Мин доҕорум. Лубаннык. Сап. Тадам! Уонна бүтэһигим бүтэһигим буоллаҕынан эмиэ ураты чорон. Бу чорону дьоннор көрдөхтөрө миэхэ куруук туора диэн уруйаллар этэ. Этэллэр этэ. Сыыһа инник буолуо уохтаах диэннэр сөп. Ол гынан баран мүнөттө быһаара иликпин быһаара иликпин да эбэр тоҕо оннук сөпө битэ сыһа битэ ду биһиэхэ дьибитир куруубанып турбута уонна реставрацияламматаҕа Уонна бу өбүгэлэрбит да тохтох норуокка маны тем баар буолла дии дьоҥҥо өйдөбүл алдьаммыт иһит уруохтааххан диэн берсе били фэншуйунан эбэтэр өссө туора араас даалларынан алдьаммыт иһит уох буолуохтаах диэн сөп ону быраҕыллан иһэр диэн окунан маннык иһиттэри хайдах киһи быраҕыай бырахпат буоллаҕын дьэһэ ону реставрациялыырга ону дьону көрдүүргэ эмиэ туспа үлэ мээнэ булбаккан үчүгэй реставратордар эмэ холобур бу мас чорооннору реставрациялыыр киһини Дьокуускайга олорор эрдэхпинэ булбатаҕым. Тус иһиттэргэ булла сылдьыбытым. Угунаны биир иһитим хаалан хаалбыта, хомойуох иһин. Аны реставраторым аатын умнан кээспиппиниин ол быыһыгар ханна олорорун өйдүүбүн. Оттон оннук ылбаккабын кэлэн хаалбытым биир иһиппит. Биир иһиппит баар. да буоллун музей үлэһитэ буолан араас да музейга туттарыа дии саныыбын ол иһин музейин кэпсиэм дии бу сороҕор Уруукаттан баар харах биһиэхэ ол иһин уонна куруук оннук турбута. Реставрацияламмакка да, хайаабакка даҕаны эһэм даҕаны эмиэ тыттарбат этэ. Уонна кэннин ити туох диэххэ инстаграмҥа эйин дьоннор көрөннөр этэллэрэ элбээбитэ буолуо. Оннук буолуо уохтаах диэн.

Алдьаммыт, алдьаммыт, ону хайыыр да кыаһуох, иһин биир история, аа, иһин биир баар буолуохтаах, хайдах даҕаны маны ылан быраҕан кээспэппин, ону эниир хаалбаппын, мин холобур оннукка улаханнык итэҕэйбэппин. Онон холобур манна «Эй тус баһанаалах тула хатан биллэн туран үлэстиэх хатын һөп», ол эрэн мин аа, былааным бэйэтинэн хаалларарга маннык уһуннук бу кэлдилэр мин барахаттарым мото бартын көрдөлөрбүн бу аайах эһиэхэ маннык ахамбын көрдөрүөм уонна манна бу кухням үрдүгэр туруохтара биһитини үөрдэн дьиэбит курдук буолла илибиккэ бу дьиэҕэ олордубут олордубут көһөн көһөн араас сиргэ олороммут уонна билигин бу кэчик таһаараммын дьиэбин оҥостуохпун баҕардым кэргэтиэхпин уонна бэйэбит алааспытын тэриниэхпитин Оннук уонна ты чугастан эмиэ көрдөрүөн. Бу баары ыйтыахат дии бу чорооннор мастардара киннээҕэй диэмит бу уустара бу холуур мас чорооннорго ону билбэппит этэр кыаҕым суох онтон бу билиигин була кыракыйдары эрэ таһаарар Бу кэлэктииптэр былаан мин эһэм, кинилэрэ эһэм Николай Харапов саха омугуттан бастакы керамист художник этэ уонна бу кини бу сахалыы чорооннору керамикаттан оҥорон саҕалаабыта. Холобура бу видеоны сөбүлээбит буоллаххытына, астыммыт буоллаххытына, пожалуйста, бэйэн санаатын үллэстиҥ, лайктаҥ уонна тарҕатыҥ. махтанабын миин кыты буолбуккутугар уонна көрсүөххэ диэри бу маннык элбэх туох пакетка бу салгынаах пакетка маннык бартын бүрүйбүтүм бу аҕыйах чорооннорго маннык элбэх ол иһин үчүгэйдик кэлбиттэр онто сылдьаллар эбит